Mela dik kienet il-kappella issa deħlin ġo kamra oħra imma qabel ma nkomplu hemmhekk innota l-ħxuna tal-ħajt. Fih xi metru kważi ġiex metri. Kważi metru eighty fih kważi. Żgur.
U anke kullimkien fejn tara. Għaliex? Għax hawn qegħdin ġot-torri tal-palazz. Fejn f'dan it-torri kienu jinżammu, ħa ngħidu hekk, ir-rikkezzi tal-Ordni. Mhux just il-flus biss, imma r-rigali prezzjużi li kienu jaqalgħu, li jirtu minn kavallieri stess, eċċetera Li kollox tista' tgħid kaxkar il-famuż Napuljun. Fit-Torri kien hawn ukoll ix-xabla u l-poniard ta' De Valette, pereżempju. Fhimna? Fost mijiet jekk mhux eluf ta' affarijiet oħra. Konna nafu illi fil-palazz, sa minn żmien, fi żmien il-kavallieri, jiġifieri, kienu kien hawn il-kollezzjonijiet. u saħansitra nbniet il-loġġa magħluqa kif inhi, aktar tard intużat ukoll għal dawn il-kollezzjonijiet biex jifirxu hemm. Rajnieh opportun li mill-kollezzjonijiet li kellna Heritage Malta nerġgħu nagħtu, ħa ngħidu hekk, togħma x'kienet dan il-cabinetto di curiosità, kull palazz għandu wieħed, x'kienet il-quest tal-bniedem li jikkollezzjona l-affarijiet. Jieħu gost isib il-bebbux minn xatt il-baħar jew jġiblu xi ħadd. l-irħamijiet u ġebel ieħor, affarijiet t'arkeoloġija. Il-qroll ħaġa Maltija fil-Mediterran, ma tantx issibha fin-Nord. Hawn il-famuż kukkudrill, għaliex? Għax fil-cabinetto di curiosità kien ikollok tliet affarijiet li huma a must. In-nejba jew tnejn tal-jonfant. Iva.
Kukkudrill u mumja. Issa mummja Eġizzjana m'għandniex, għandna fil-kollezzjonijiet imma qiegħda tintuża għal skopijiet aktar relatati. Ta' interess għax anke l-pjanti kienu ta' kurżità. Din il-pittura, jekk taqra l-leġġenda taħtha bit-Taljan u daqsxejn Latin ġo xulxin, hu illi Balliju tal-Ordni tal-Igra Mastror Derowan fl-20 ta' Lulju 1786, Il-pjanta mill-Amerika tal-Jukka. Issa, qed ngħidu t-turretta tal-palazz. Fit-turretta kienu jinżammu għadna l-affarijiet rikki. Qed tara rixtellu Alla jbierku. Minn hawnhekk hawn taraġġ jitla' 'l fuq fejn kien hemm ukoll ilmint tal-Ordni imma aċċess ukoll għal dawn il-kmamar qishom sigrieti, qishom safes, walk-in. fejn iżommu r-rikkezzi tal-Ordni. Fhimt. Biex tikollok idea, nidħlu ftit hawn ġew. U kemm naraw tgħidli x'inhuma dawk. Dawk huma ċappetti ta' rixtellu. Kienu jingħalqu b'bibien tal-injam u bibien tar-rixtelli tal-ħadid, jiġifieri għas-sigurtà. Imma dal-imbir kien Franċiżi Sarquna ħajjin, kif ngħidu. Daqshekk, ħadu kollox. Mela, kif konna qegħdin ngħidu l-ħitan ħoxni għax hawn it-turretta u niġu f'kamra vera li żar waħda li għandna l-pubbliku miftuħa. Bifti ta' mara xaw ħafna dekorazzjoni. Ok, x'kien eh, użu tagħha dina? Dina se tat kienet il-kamra tas-sodda tal-kampillan konventwali li kun qiegħed bil-lejl mal-Gran Mastru. Jista' jkun, m'aħniex ċerti. Li aħna ċerti hu li għall-ħabta tal-1800, ġifieri ftit snin qabel żgur, ħa ngħidu hekk, din l-kamra flimkien ma' tnejn oħra li ħa naraw f'gallerija ġew impitttra. Hawn elementi li juru li tpittru fi żmien il-Franċiżi. Għaliex? Għaliex qaddejja offretta reliġjon jew x'għamlu l-ordni u daħħlu temi li s-soltu ma tantx kienu jintużaw, rari, imma fi żmien il-Franċiżi, bħal ngħidu hekk ir-Rivoluzzjoni Franċiża u ftit wara, kienu the tops, li huma pereżempju l-erba' kontinenti, kif sibna ġo dil-kamra. Il-mitoloġija, li hija kważi kontra r-reliġjon Kattolika, imma l-kwistjoni hi li dejjem daħlet il-mitoloġija anke fi żmien, bħal ngħidu hekk, il-Kavallieri, imma mhux eżaltata ħafna. Isa subdued. U għalhekk issemmiet il-kamra tal-erba' kontinenti. Eh, għax sibna l-erba' kontinenti, wieħed, tnejn, tlieta, u r-raba' wieħed qiegħed hawn. Jekk qed tinnota ġew ishom mibruxin u hawn żewġ emblemi oħra, waħda hawn u l-oħra hawnhekk kbar, illi ġew Xi ħadd qisu attakkahom dak li ngħidulu damnatio memoriae, qisek jobrox biex ma tibqax il-memorja. E, jiġifieri kien hemm. Is-suffitt kien baqa' jidher. Ġie restawrat, e, jiġifieri sar dak l-effort. Tajjeb. Hawnhekk irridu nsemmu li minn dil-kamra 'l quddiem, l-oħrajn kienu jintużaw ħafna mill, mis-salott, kamra tas-sodda, l-kappella u l-kabinett tal-Kunsill, mill-kumitati tal-Parlament fis-snin tmenin, sa ftit ilu sakemm ħareġ il-Parlament minn hawn. Minn hawn 'il quddiem kienu qishom l-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Palazz, Segretarji, eċċetera. Dakinhar l-aħħar li kienu ntużat, jiġifieri. Eżattament, eżattament, eżattament. Bħala kamra din għaliex hija ddedikata lill-Franċiżi?
Lill-Franċiżi. Interessanti għaliex? Ġieli jiġuni nies fuqi u jgħiduli fejn qiegħed il-Gran Mastru, fejn joqgħod. U mhux darba. Allura issa jekk tieħu spunt tgħid imkien ma spjegajna x'ġara mill-Kavallieri filli qed ngħidu Armerija u Salott u Sala tat-Tronn u dik u l-oħra. Il-flus tal-Ordni minn fejn kien jiġu, mit-taxxi tal-Maltin? Ħmerija. Imma mill-artijiet li kellhom fl-Ewropa. U qed ngħidu hawnhekk jew se ngħidu aktar fil-fond Kif il-fluss tal-ordni bir-Rivoluzzjoni Franċiża bdew jonqsu. Tajjeb? Kif Napuljun beda jilħaq d-downfall tiegħu wkoll. L-imblokk f'Malta u kif ġew għand Malta l-Franċiżi u wara l-imblokk u għandna portrait ta' Isqof futur, Caruana. U mbagħad għandek ir-Re Ġorġ. U mbagħad kif daħlu l-Ingliżi. L-Ingliżi, eżatt. Ball u għax it-tnejn li huma kienu civil commissioners u mbagħad dak sar ukoll gvernatur. u r-Re Ġorġ it-Tielet li l-Maltin saħansitra għamlu petitions biex iżomm Nammi taħt il-protezzjoni tiegħu. U interessanti, il-mappa li hemm f'idejh, hemm il-pjanta tal-belt kif qed tara, il-belt kapitali. Daw, jaħasra, qalgħu Damdima sew bil-blast fi żmien il-gwerra in-naħa l-oħra tal-palazz.
Din hija l-kamra tal-ordni ta' San Mikil u San Ġorġ. U ma tistax ma tarhomx li San Mikil daqsix. Daqsek, kull San Ġorġ. U San Ġorġ.
Dax ġara, gvernatur Maitland divvinta dil-ordni għal Maltin u nista Korfu. Korfu dak iż-żmien kienet l-Ionian Islands fosthom. Korfu kienu fi żejn l-Ingliżi. U dara li l-Maltin iħobbu l-Ordni ta' San Ġwann ivvinta dil-Ordni, anke biex jippremja b'mod kavalleresk lil dawk il-Maltin li qed jgħinu lill-Kuruna, lil dawk il-Griegi tal-Ionian Islands li qed jgħinu l-Kuruna Ingliża. U din l-Ordni, kif qed taraw dik uniformi u r-regalja tagħhom, tajjeb il-Maltin ikollok maġistrati mħallfin li jgħinu biex jagħmlu l-liġijiet anke għal ċertu kolonji Ingliżi. Għandna ritratti, inċiżjonijiet, pittura vera u għandna Malti wieħed, lil Pisani, li kien tabib. Florence Nightingale faħħritu fil-Gwerra tal-Krimea kemm kien hu u n-nies tiegħu umani mal-pjazjenti u d-drat, għax għandna ngħidu Florence Nightingale, ħadet ċertu ideat minn fuqu. Tajjeb, jiġifieri. X'inhuma dawn il.
Dawn it-tronnijiet kienu wieħed fis-Sala tat-Tron. U daqqa tara wieħed fir-ritratt is-Sala tat-Tron u l-oħor fis-Sala tat-Tapezzerija x'kienet l-affari. Da meta kien jiġi r-Re hawn Malta qrid ipoġġi hu u r-Reġina tiegħu. U dak appuntu dawk li kienu. Dawn l-aħħar li użawhom in tandem ħa ngħidu hekk kienet l-Ummejta u r-Reġina Eliżabbetta u d-Duka ta' Edinbera. Eliżabbetta kienet tpoġġi fuq da, tgħidli kif tafu għax. għandu l-braiding iktar b'unur u l-ieħor m'għandux. U s-siġġijiet interessanti huma ta' din l-ordni wkoll u bl-ismijiet ta' min kienu l-kavallieri incumbent ħnajdu hekk ta' dak is-siġġu. Issa, l-aħħar kamra li ftaħna għall-pubbliku hija bl-Ingliż jgħidulha token display. Tittratta l-Parlament, l-istorja tal-Parlament. Ok, li għamel ħafna snin hawnhekk u xejn fl-80s. Mill-1921 sa meta ntalaq fil-post il-ġdid. Hawnhekk għandna s-sejda tal-Ispeaker tal-Parlament tas-sebgħinijiet u Devonport u sedja mill-Parlament l-antik tat-Tapestry Room.

Għamel perjodu għawek li kien refuġju għal dak li ngħidulu Kleopatra, il-farfett ta' ziju, farfett sabbieħ immens.
Mela issa qed pjaċir illi ma' Arnold u ma' Jeffrey Sammur lejn wieħed mill-erien